An da wäre mer dann beim véierte Part vun der Weiderféierung vum Captain Toad Treasure Tracker. De Serge ass bliwwen, e war motivéiert fir nach déi lescht Level wahrscheinlech elo mat eis hei ze maachen, nach déi lescht Kéier Stroumkraftwerk an d'Cityland, respektiv New Donk City, den de meeschte Leit méi bekannt, gepackt. A Serge, ech mengen du kanns elo an den nächste Level dei dra goen. Jo. Et ass wéi een.
Der Chefkoch in Schlemmerland. Sou mir dee Level och eng Kéier dann an engem welschen, ech mengen mir hate virdrun eng Kéier geschwat wéi d'Opnam gelaf ass, wéi fett de ganz dat do lescht Level ass, ne?

Et kann och vläicht eng Mënzmissioun sinn. Entweder d'Mënzmissioun oder d'Hoaxen. Ech mengen d'Hoaxen vläicht gëtt duerch geicht an d'Mënzen ze kommen. Jo bon, also mir sinn also egal wéi forcéiert fir den Lawen nach eng Kéier ze spillen. Do sinn d'Kristaller ënnert de Dénger verstoppt.
An ech wäert de ganz, mir wäerten dat do vläicht nach méi oft spillen, ech si mol gespaant. Zu véiert,
dat gëtt heavy. Mee mir gesinn elo, et ass kee weidere Level komm, dann ass dat do de leschte Level, dee mer vu Super Mario Odyssey hei wäerte gesinn. deen et wierklech a sech huet. D'Héichmënze sinn eis elo effektiv egal. Schon opsplécken, fir einfach mat him elo ze finishen an eng Kéier no sichen ze goen.
Wie kann ran da kiss?
Dat doge deng Hart no so fir lech, jo natierlech net zo. Also. Ech hätt mat allem gerechent, awer net sou eppes Dreckeges a scho bal Aarschsëches. Mä dat elo gesin séier ech, dass dat do kéint jo scho bal e Boss-Level si vum Tour Tage Attacker. Lo war de Problem, dass mer net wéi do den Haaptmonster.

Ech weess ass net wat dei ass. Een oder net gut schëtt. Ech meint ass okay wann ech bësse mat kommentéieren an du eben dech konzentréiers wann ech dech nerven op der Stëmm da sinn ech och roueg. Du muss mat just soen. Nee.
Also an den Timus kréien verschidde Leit nozelauschtere anere nei Leit nozelauschteren an do do d'Stëmm schlëmm ass. Ass kriss de och dat heiten och easy duerch. Wann ech bis wees dat ech de Kristaller hun kann ech definitiv se méi zesummen halen.
Elo ass am Fong och fir den nächste Versuch, do muss just nach den Fallek an der Mëtt kréien.
An do kann ech am Fong déi ganz Zäit am Ufank an der Grupp bleiwen.
Mee ech sinn nach ëmmer Boff. Ech kommentéieren dat do e bëssen an eenzel, fir dass du dech méi kanns konzentréieren. Dat Nintendo erëm fir kleng Drecksäck sinn an dat do als den Schluss vun Odyssey bréngen.
Virun allem wéi s du awer fir e kuerze Moment guer näischt gesäis. Mee bon, ech kann d'Kamera ëmmer do matdréinen, mee dat ass besser. Ech hunn d'Kameravue ëmmer eng Kéier fix, da weess Ech ech. bleiwen derbäi, dat do kéint ech schonn wierklech par rapport zu den anere Boss-Levelen an dat do ass och scho wierklech, déi Kéiere sinn
Okay. Do, wéi sollst du do die drei treffen? Ah, ich mein... Du kannst schon bringen, dass du da... Das lohnt echt wie zu hören. Also, so musst du auch am Fong spielen, da die nächste Zeit.
Ja, das kriegen wir schon hin. Mhm, da habe ich mehr Vertrauen voll an dich.

Dat misst gutt sinn.
Naja, kuckt och. Elo wär dat wierklech interessant, ob se et fäerdeg kriss. Leider net. Also dass déi Mänz sinn se komesch gespléckt. Mee elo hues de eben de Virdeel, dass de méi muss op d'Kristaller goen. Déi hues de sécher an da kanns de se an engem Bundle bäineen halen, wat de muss maachen.
Dat Echo.
Jo falls mir dat déi 3 Powerbléck hues jo dann och mol also Knäppercher hues de gutt hikrut an ech bleiwen dobäi.
Deen huet wierklech ver last level niveau.

Perfekt dat do gehandelt. geféierlech.
Dat
Wann ze do e verléiers.
Du dat sinn puer Momenter wouste schneike kuerz regroupéiere kanns mé op mat der Zäit. Dat do mis awer klappen.
Du hues wierklech mat verschiddenen Ecker duerch deen dat se schéi beienee sinn. War einfach mol den Zäitdrock, ech bis elo schon do. Do ass meng Meenung no Boss Level kann dat do gewierscht sinn och.
Also den doten ass definitiv scho méi schwéier wéi am Odyssee selwer. True or false?
Oh.
Well do hitless duerchzekommen, okay. Speedrunner ass fréi net hin, awer elo wann se onnach 4 där Stécker musse gläichzäiteg oppassen an Hitless, ech mengen do hunn och zäitweileg Speedrunner hir Problemer. Schnell erëm d'Fro, Huet Nintendo erëm wëlles gehat fir den Treasure Tracker awer eppes méi Grousses ze bréngen? Wann s dat do gesäis, ech si schonn um Wee.
Hei kann ech nach eng Kéier kuerz e bëssen.

Dat ass eng Mechanik déi ass a villen och an wanns du Super Mario World gespillt hues has de sou Dénger wou wanns de wierklech dorobber misst oppassen wor dat ganz random. Voilà do hues de sou gutt an engem Trupp, dat muss am Fong och gutt ausgesinn. Dorian Früchte mussen dat do sinn.
Jo. Dorian frisch de gouf et jo och an Zelda.
Mhm.
Direkt d'Kamera anescht ass. Ech mengen awer wanns dat do gesäis den do Level, dann ass d'Spill et awer derwäert sech kaf ze hunn. Jo. Natierlech bleiwen ech dobäi, se hätten och kënnen en zweet Spill erauswickelen fir d'Switch, hätte kënnen e Best of fir den anere Levele maachen. Dat gesäit gutt aus, hoffen dass do, ah, dat gesäit emol komesch aus.

Ech meng heiansdo man se déi Dénger bewosst, dass de eng Kéier frësch grupéiers, also aneschters grupéiers. Mä ech mengen, wann s de och net déi, deen Zwang häss, do déi ganz Zäit ze rushen, do, well dat hannendru eroffält, dann häss, géifs de et vill méi besser maachen.

Et ass vill ze vill fir séier ze adaptéieren. Am Ufank sou eng Grupp an dat eent ass wierklech, du hues wierklech d'Gefill, dass se wëllen, dass du der eng Grupp opdeels e bëssen. An hei ginn, ech mengen, ech keen. Wäert dat dat Zil ass?
Nope. Und tschüss.
Ech verstinn just net, wat mer souvill Retard ëm Iech si kritt. Jo, en huet zum Schluss nach eng Kéier Retard kritt, well dann eng Kéier esou e klengen Opdotzer hat. Wat an déi dräi Power-Knäppercher, Buttons.
Ech mengen zu gutt, ech probéiere vläicht déi ze ëmginn. Jo, well do verléiers de awer emol alles. Verléieren ech emol meng Grupp e bëssen. Well sou ass grad propper gruppéiert. Dat ass tiptop, ja.
Hei sinn ech nach grad séier genuch. Ech mengen souguer, datt ech vläicht do nach e Cycle ëmgi kéint.
Jo, dat misst méi safe sinn, mengen ech, sou ze ëmgoen.
Do sinn ech esou séier, datt ech Géinge gréisstendeels nach bëssen ze spéit sinn.
Do misst. Jop, propper.
Propper an gutt sinn. Net dat lo eng Ducati an der Foto oder Loto geschécke. Nee, richteg nice, dass du dës esou gepackt hues. Ech lo nach ee bessen do stierwen, dat mat opkomm wier. Mee ech mengen du gëss et och zou, dat do ass nach Lehrer gewiescht. Äh, do war haaptsächlech de Problem gewiescht, ze dritt an der Grupp ze maachen. An och d'Zäitvergabe, du waars wierklech an der Beschtzäit drun. Voilà, kucke mer eben nach zu Schluss, wat dat wier. Mee ech mengen, voilà, dat ass nach alles de Rescht.

Da kréien ech nach eng kleng ze maachen. Mir haten doch scho leschte Part gesot, Treasure Attacker op der Switch soll ee sech kafen, wann een et op der Wii U net kaf hat. Ech mengen, dat kéints de och bestätegen. A wann een et wierklech och op der Wii U schonn hat an et wëll een se awer spillen, E muss d'wierklecht Spill och ganz gären hunn, respektiv ech kann och hei d'Offer maachen fir verschidde Leit, déi se eng Kéier wëllen uspillen, ech kann Iech d'Spill och ausléinen, well ob ee wierklech 40 Euro muss fir 4 Levelen ausginn, dat ass eng aner Geschicht. Ech hoffe just elo fir dech, dass dat do mol elo net hei fäerdeg muss, soss hunn ech keng Challenge méi a mengem Projet, wëll dat wollt ech och emol hei annoncéieren, dat eng Kéier eng, ech kucken, ob ech eng eng Streamronn maachen oder iech se laange Video eng Kéier gëtt, e klenge Special, dat ech do meng. Mäin Trauma vun deemols nach muss opschaffen. De Serge weess vu wat ech schwätzen. Mhm. Dat ass schon déi 5000 Mënzen.
5000 Mënschen mengen ech waren et.
An hei ass ëmmer déi Randomness och nach gewiescht mat wéi d'Levele kommen. Dat weess ech och nach.
Jo, mee et sinn am Insgesamte gesinn der ëmmer am nämmlechte Flick komm.
50. Ech mengen esou ass et an muss am Duerchschnëtt der 100 hunn. Du bass hei am gaang gudde Back op ze sammele fir verschidden a vläit ze finishen. Voilà, tip top. Also de Part gëtt vläicht e bësse laang. E bësse méi laang, mee
wann een dat Motivatioun huet, da loosse mer e spillen.

Et mierkt een och schon esou, och wann ech laang nemmi gespillt hunn. Du bass rem voll dran, ja.

Well Chucks déi sinn deegelass. Well Chucks, okay, du bass séier mam Level fäerdeg, jo, mee du hues der 4 Stéck hanner der rennen. Kannst du kann den Mission 3 so Slow Motion Moment. Mm. Einfach wirklich. Ah, da muss dann op deen oppassen och, ne? Wësst du geschwënn ver freie Bahn. Eng ginn och Level, wou du hin musst alles mat frei nach fir bei Level. Ne, ne. Nee, also Du kënns ëmmer iwwerall hin, mee d'Saach ass, déi komme sou fréi schonn ugelaf. Oi, oi, Whisky. Ah, hei dat no Whisky no Fanta.

Mam goldeschen Draach. Oh jo. Do muss du wou's du probéiers nach déi 10 Coins ze kréien.
An et geléngt der net, wou's du muss mat der Leeder och rop an erof goen an den d'Mumie ass hannert der. Do hunn ech och mol probéiert d'Poretz oder den de One Up, den de roude Pilz eraus ze kréien an et ass mer ni gelongen an ech mengen et geet och guer net, respektiv geet ganz ganz schwiereg.
Ech laf hei sou gechillt duerch.
Muss och 50 färdeg hun wanns 5000 Mënzen has oder wéi's dat gereegelt hun? Äh dat wees ech grad net. Mee du kriss d'Kroun wanns de iwwerhaapt mol déi 50 Levele gepackt hues.
An dat, ech wees net déi Leit op der hei nokucken déi d'Spill och hun, mee se wëssen et an ech wees et och ganz genau, dat ass schon eng Masterleeschtung awer denken ech. Grad ein Beispill.
Ech wees lo net wéivill Mënzen hei insgesamt hei erëmrennen. Ech wees et sinn der hei schon e puer Stéck. Ech wees mol guer net wéivill et der ganau sinn. Et kënne vläicht och iwwer 10.000 Stéck sinn.
Ass e bësse lass. Dat kennt mer och vun engem anere Level wou een dat da geléiert huet. Ech mengen et war dat mat der mat der Bréck, opklappbar Bréck do wou een dat gemierkt huet mam ganze Feld vu Blummen wou een Hu mir e bësse konnt lass ginn, hunn dat da léiert. Am Moment gesäit et mol zimmlech gutt aus. Levelméisseg ass nach zwar och vill virun der esou Ganz vill. aascheger. Also déi richteg schwéier Level komme eréischt. Mee ee Äh, d'heiten Mënz, sinn déi scha safeste wat Strats. ebe fir elo wichteg ass fir de Serge, Mënzepuffer huet e lo scho gutt gesammelt, well en och wierklech hei an den High Levelen quasi alles bal siche geet.

Elo gëtt et schwiereg hir wierklech. Lo muss se laang duerchhalen. Ne?
Ich wees nach wie aner Let's Player do runnner gehagen hunn.
Pro muss lo wegg op den Eenzel kummer, wann Dir op engem Mauer stinn. Ass dat net schéin! Hm, dowéinst hun ech d'Kamera lo nach eng Kéier bëssi aneschters gemat wéi ech et gewinnt sin.
Ja, dee kanns de rech lei loossen, dee Puffer hues de. Ass se wierklech awer bëssen drop, wëll ech deen een do getraff gi bass, deen s de guer net gesin has? Jo, well dat ass, ab und zu mol ass et richteg den aneschte Wénkel.

Ech géif der elo, ech mengen, da kanns de, wann s de Plus drécks, geschitt näischt. Hopp. Da muss mer eng Kéier an den drëtt, drëtt Episod goen. Ech weis lech elo nach, wann een och d'Amiibos vun Odyssey huet, ob dann eppes geschitt oder net, well et stoung schéin op der. Misst jo elo funktionéieren. Voilà, ob eppes geschitt oder net. Nee, dat ass eben just wéi et dann ausgesäit. Plus eng Kéier undrécken. Mä en déi hätt kënne fräischalten, wann ee mol nach net mam Spill souwäit komm wier. Nee, mir kréie just Level Up, ass awer och d'Super Mario Odyssey Amiibos. Wann s de eréischt am Ufank bass, si se rentabel. Jo, da kritt der nämlech déi éischt dräi Levele vun Odyssey scho fräigeschalt, och wann et der véier Stéck sinn. Ech denken, dann huet elo wierklech alles gesinn. Véier Levelen, bësse mager fir eng Fortsetzung, mee besser wéi näischt. An ech hu scho versprach, iergendwann eng Kéier kënnt e Bonuslevel, wou ech, also Bonusvideo, wou ech dann hoffentlech. Dee Ramster packen mat deenen Coins an de Serge grinst hei schon, ech mengen en traut mer net zou. Mee ech sen eng Kéier. Ouni Salz net.
Ech denken Serge, nach däi Fazit d'Woch? Jo also wär et wär et natierlech eng Treasure Tracker 2 wär hätt ech gesot Definitiv geholl, mee sou ass et wanns de just d'Spill nach ni gespillt hues, yeah.
Bei deem schéissen ech mech derbäi zou dee Moment. Ech soen iech Merci fir d'Kucken an ass bis nächst Kéier. Dat ka bësse méi laang daueren erëm, bis mer déi Missioun do packen. Mir zwee sinn hei raus.
Bis eng aner Kéier.
Bis dann, an déi nächst Kéier.